Teo amin'ny fahazazako aho, telo ambin'ny folo taona aho nanomboka judo. Tiako ilay mifampibatabata dia mianjera dia faly ery amin'izay. Satria ny tenako aho zanaka miaramila dia nanao tato amin'ny cercle messin'ny militaire izay misy ny ministère an'ny sport ankehitriny. Tao no nisy dojo kely an'ny miaramila dia tao no nampianarina izay. Judo zany ny tombohana. Judo ny tombohana. Dia 1950 iny. 1955 aho lasa tany an-dafy. Dia nahita an'i Jean de Hette efa mifandray tamin-dry amin'ny alalan'ilay judo satria i Jean de Hette champion d'Europe cinquième dan amin'ny judo. Dia tonga tany aho dia nanatona azy. Doza hoe inn ity ataonareo a? Doza hoe aki jujutsu, inn ity aki jutsu a? de hoe jujutsu superieur, de teo aho de gaga hoe tsy fantatro hoe jujutsu superieur fa nony avy eo vao mbitsibitsiany tamiko aikido zao no aikido ny anarany de principe d'harmonie de paix et d'harmonie de hoe mahay mifanaraka le olona mifampitondra fa tsy mitolona. ohatry ny amin'ny filoha, dia voasarika tsikelikely teo ilay fiainako. Dia eh? Azafady, ny dikan'izany hoe Aikido anarana taty aoriana fa Taty anarana aoriana, hafa tamin'ny fa voalohany. anarany tany Japon, fa ny taty ah, Occident, taty Paris, dia hoe Jujutsu Superior. Dia teo ny tohiny, tohiny rehetra e. Dia raha boky momba an'i Japon rehetrarehetra, tao an-trano tao daholo. Inona ny antony? Hoe dia fy Japoney tsy tonga ao amiko TV. Dia indraindray entin'olona dia omena avo. Dia teo ny nampiaiky ahy, koa izay nahoana? Ny hoe zavatra momba ny Japon, dia ny ambasadan'i Japon moa tao koa nisy ny Association Nippon Malagasy, zahako ry. Iza ry zareo leta toy ny Raboanarison no président? Izay efa Andry Raoelina atao association Nipomalay dia mifandray amin'ny Japonais dia isaky ny fetin'ny ambassade dia any amin'ny Japonais nefa ny zavatra mahagaga ilay fiantsoana tsy tsy hoe nangataka hoantsoina na anona fa dia tonga ho azy fotsiny invitation Fa avy eo amin'ilay toa toa an-dafy izany dia nankany Japon ianao no nianatra an'ilay aikido. Japon, afaka nandalo fotsiny aho ny tany. Fa ny tena marina, izaho toa an-dafy izay, nandalo tany Etazonia sy Kanada. Dia nahita ny jujutsu ry zareo Kanadien. Nahita ny an-dry zareo Amerikana. Dia i Ed Parker izao ny an'ny Amerikana ny hitako. Dia ohatran'izany. Dia ohatran'ny zavatra teo amin'ny fiainana miaramila nitohy ihany ilay fitiavana an'ilay izy. Éclose koa va? Dia nony avy eo miverina teto iny mille neuf cent soixante cinq ireny hitanareo nampianatra teto. Ny zavatra nahatsikaiky amin'ilay izy fa saro-pantarina, olona azoko retraretra ny nampianariko tao i Colonel Ratsimandrava izay afahako miasa Juliet tao ambony. Tao i Minisy ty Razafinjato dia izy ireo mbola atsy ao centre médical d'Ambatomena fa Famaritranatsoa architecte izy izay maromaro izy Docteur Gaudin ny vadiny psychiatre. Fa taiza izany ianao no nianatra io Tintin? Tany. Zuzuchin no nianarako azy fa tsy haiko teo, dia nanjary nandeha ho azy, dia nony avy eo nivezivezy nankany an-dafy aho mivezivezy mankeo dia sady mampianatra aty manovo any dia le Tadashi Abe ry soixante triomphs izy vao niverina tany Japon dia ohatran'izay. Ianao mpianany? Mpianany aho direct. Izy zany zao no. Tony manko ohatran'ny misy hoe Dan na misy grady misy izy zany. Ka izay izany hoe ohatran'ny hoe mpandova ny grady ny iainany aho. Io UTM Dan izy dia tsy nandova ny UTM aho fa aty amin'ny sixième ako no izy no proposer tany amin'ny EKK. Dia zavatra ohatran'izany ilay izy. Dia nony avy eo mampianatra ohatran'izany dia gaga ny ankizy. Hoe ahoana hitanay any amin'ny film mitovy dodolo zavatra ataony. Nefa za tsy nanana film tamin'izany fotoana izany fa dia mampianatra fotsiny intuitivement le sensation ko mandeha ho azy dia mamaky boky momba ny Japon, mamaky boky momba ny aikido, théorie ny aikido azoko aza ny boky fa tsisy sary fotsiny no hitako dia ohatran'ny hoe mi-interpréter hira anankiray aho ny hiran'i Osensei Oshiba ny fototra niainako. Tsy izany no nanampy ahy ka misy boky be dia be momba an'i Egito, be ny mpanoratra, na izaho manoratra, na ry Ossance Eusva manoratra, na ny zanany Kishomaru, na ny zafikely manoratra, dia misy teknika mifangaro amin'iny fa ny soratra mipetraka, ary izay soratra mipetraka izay ahafahan'ny olona mandalina ny fiainany, mamantatra hoe inona no maha izy ahy. Aiza ny taritrao fotony? Mino ve izy ny réincarnation amin'ny foi bouddhique? Mino ve izy hoe méditation izay nataony afaka manampy azy amin'ny fiainana andavanandro? Zavatra ohatran'izany e! Dia côté philosophique izay fa rehefa ohatran'ny izy hoe ilay bebe ohatran'ny hoe tsy te hanao intsony izy dia mijanona. Inona ary no mbola mahatonga anao hampianatra? Mampianatra? Efa mijanona mampianatra na dia efa maty aza. zany e. Ee, ka tsisy retirety tsinona fa inona ny retirety aminay toa mampita an'ilay fahalana eo ny olana transmettre une vérité tu as la vérité en toi mais ahoana ary no afahanao mampita an'izay amin'ireto zandrinao sy zanakao ireto? Raha tsy afa-mijanona ianao raha tianao ilay zavatra satria izao ny olona mampita fitiavana vitsy. Ianao nefa efa manana mpianatra be dia be efa lehibe nge. Eny, fa ny mpianatra lehibe, fa ny mpianatra lehibe anie tsy miakatra aty e. Tsy miakatra aty aiza moa? Tsy maha, tsy mamonjy entraînement aty izy fa any an-tokantranony izy. Ny zafy keliny no efa entiny aty. sy ny zanany ary fitiavana no anaovako an'ilay izy fa tsy hoe andeha ho vola itadiavako karama

dia raisinao an, dia alefanao iny coquille kely iny izahay, dia raha ohatra voatanako ity, izy no manao ny rolany, zay, alefa any amin'ny ilany, fa eo, ity, an. Dia raha ohatra tsy izay ilay izy fa ohatran'ny hoe teknikal, hoe eo ka mandroso ianao miala an'iny esquive amin'iny dia raisinao ity eto amin'ny poignet-ny eto dia eto amin'ny tanana eto raisina. Dia aseho. Izay. Raha ohatra, nanao saborazy indray mandeha tsy tratrany ianao, mety ho avadiny ilay izy avy aty maka aty. Tratran'izay. Tsy azoko atao ny maneho ny tratrako. Tapaky ny tanana. Na mahazo aza ity mety manotapaka. Fa mandeha ohatran'izay mihemotra ianao, eo tsy tratrany. Ato, aty, ato.

Dia raha mandefy nareo aza enjana ato an! Fa ny herinareo miainga avy aty amin'ny kibo mankato mankany amin'ilay kikely farany iny, ampinga anankiray ity zahay. Dia zahay ka aza mieritreritra ny hoe ny anakapoka an'ilay olona, ohatra ahy amin'io.